Сәлам галәйкүм мөхтәрәм җәмәгать! Аллаһ Тәгалә менә яңадан да сезнең белән очрашырга насыйп итте. Бүгенге сүзне менә дөньяда барган вәзгыятькә бәйләбрәк алып барасым килә. Җир шарында сугышларның тынып торган вакыты юк. Һәм менә инде шушы сугыш темасына кереп киткәч инде, мин үземнең хәтердә булган кайбер истәлекләр белән сезнең белән уртаклашасым килде. Бигрәк тә менә Бөек Ватан сугышы чорында булган авырлыклар турында, сугыштан кайткан кешеләрне әзрәк белгәнлектән, инде аларның исән кайтканнары бик әз булды бит инде, әз булды, безнең тирәләргә кайтучылар әз иенде. Күбрәк кайткан кешеләр инде сугыш вакытында яраланып, гарип булып кайткан кешеләр турында сүз алып барасым килә. Менә минем туган авылым Урта Ныртыдан дип әйтәм инде. Анда бар иде безнең Гыйззәтулла абзый дип йөрттек без аны. Гыйззәт дип тә әйтә торганнар иде. Ул аяксыз иде. Бер сыңар аяк белән йөрде. Аягы инде протез, теге агачтан гына ясап куелган. Шундый аяклы иде. Бар иде инде. Күзсез кешеләр сугыштан шулай гарип булып кайтканнар алар, сугышта ук вакытта ук кайткан, алар сугыш беткәнче китмәгәннәр инде. Э, гарипләнгәннәр дә, аларны кайтарганнар өйләренә. Андый кешеләр бар иде. Сугыш турында аларның берсе дә сөйләгәне булмады. Без инде дөрес балалар Ул турыда сорамаганыбыздыр да инде. Э, сугыш турында берәүнең дә сөйләгәне булмады. Ә менә мин бүген яши торган авылда бар иде, безнең күршебездә генә Мулланур абый дип йөртә торган иде инде. Ул ул да сыңар аяк белән иде. Аның тездән түбән тезеннән арылык инде аягы юк. Шулай ук э, протез инде, агачтан ясалган протез инде, аягы инде агачтан ясалган. Ул инде үзенә күрә аның һөнәрләре бар иде. Әйтик инде ул ныклап эшли алмаса тагын, бик күп һөнәрләре бар иде. Аның инде кул эшеннән, кул эшләреннән, мәсәлән, агач эшләре, әйтик инде, тәрәзә налешниклары ясау, тәрәзә рамнары, пыялалау, шул рамнарны пыялалау, шундый эшләр белән шөгыльләнә торган иде. Хәтердә калганы бигрәк тә, менә минем балаларымның аяк киемнәре тиз туза торган иде. Ул моны бик оста итеп, шушы аяк киемнәренең табаннарын алыштыра, аларны тегә, бик матур итеп тегә торган иде ул. Хәтердә калган инде, малай чактан ук инде аңа бирелгән иде машина, без аны Запорай дип йөртә торган идек, Запорожец була торган дип йөртелә инде ул машина. Ул бик еш сүнә торган иде, аны кабыза алмыйча азаплана торган иде, әйләндерә-әйләндерә ручка белән, Ә инде дә булдыра алмагач, инде без балаларны, без малайларны чакыра торган идек. Әйдә, малайлар, булышыгыз әле. Без инде машинаны этеп, үргә таба алып менәбез дә, борып, куеп инде үрдән этеп төшерәбез инде. Кызу, әйдәгез, малайлар, әйдә, кызурак, кызурак, дип безгә эндәшә торган и, машина кабынып китә, туктатмый инде, машинаны яңадан сүнәр дип курыкты микән соң, инде ишектән генә кулын болгап, рәхмәт сезгә, дип китеп бара торган иде. Сугыш инде бик авыр афәт нәрсә. Без инде сугышны күрмәдек. Без бит сугыштан туган балалар дип әйтик инде. Мин үзем менә сугыштан, сугыш тәмамланганнан соң дүрт елдан соң гына дөньяга килгән кеше. Әмма ләкин сугышның авырлыкларын безгә дә күрергә туры килде. Бу бигрәк тә яшәү шартлары, туклану шартлары. Әле ныклап Ипи ашый башлау ул безнең алтмышынчы елларга гына туры килде. Ныклап, авыз тутырып икмәк ашау алтмышынчы елларга гына туры килде. Менә мин бәрәңге ипие ашаганны хәтерлим. Бәрәңге ипие дигәч, бүгенге минем оныкларым аптырыйлар, нинди була ул бәрәңге ипие? Менә шул бәрәңгене кырып, аны кыргычтан кырып, аның крахмалын чыгарып, оны булган кеше шушы крахмалны онга әвәләп, пиштә шулай ип итеп пешерә торган ие. Әни инде, мәрхүмә, мәктәптә ул вакытларда әле ашату юк, башлангыч класслар, өченче, дүртенче классларга вакытта инде мәктәпкә алып бара торганым шушы бәрәңге ипиенең бер телемен, Алып барып, озын тәнәфестә ашый башлаганчы ул ипи таралып бетә торган иде. Аның оны әз булган инде, гел крахмал, әмма ләкин ул бик тәмле, туклыклы була торган иде. Хәзерге бәрәңгеләрдән аны крахмалы чыгарып та булмый, белмим инде, элеккеге бәрәңгеләр шундый булды микән соң. Хәзерге бәрәңгеләрне уып-уып карыйм, чыгарып карыйм мин, аның крахмалы чыкмый. Менә шундый авыр тормышларда яшәсәк тәген, без инде барыбер сау-сәламәт булдык. Сау-сәламәт булдык.

Аны ун елга яңадан сөргенгә сөргәннәр. Ул сөргендә булып кайтты инде, кайткан инде, аны хәтерлим мин, сөргендә булган. Ул кешеләр белән бер дә аралашмый торган иде. Аның авызыннан бервакытта да тәмәкесе төшмәде, ул тәмәкене бик күп тарта торган иде. Кешеләр белән бик аралашмады, сөйләшми торган иде ул. Гел үзенә үзе йомылып, Шулай итеп кенә менә кешеләр янына барган сурәттә дә, авылдашлар янына барган сурәттә дә ул читтәрәк торыр ие, бервакытта да ан кешеләрнең сүзенә катышып китә алмады. Менә ул бик авыр кичергән менә. Ул сугышка бит киткән, үзе теләп пленга да төшмәгән. Әмма ләкин шушылай итеп кайтканнан соң, үз иленә кайткач, аны яңадан ун елга сөргенгә сөргәннәр. Менә андый хәлләр дә булган, ул авыр булган.